Chinguru chie ring'ana, kwarure mogondo nonya tore esibio oragere, kwarure ekanisa, nyuma y'okorigereria amarandi amaya korwa ase chikanisa ao ao buna kera ase ndigereti aria Kisii New Life, amo nabande kobua mono babeire ab'eng'encho ase ogotosesenia. Gekobwatia bono negepindi gie chinguru chie ring'ana Pastor Lameck Onkware na abariganiri abana ba Nyasaye mogotimoka Chumapili, Ijumaa Abaisilamu na Jumamosi na abataragenda ekanisa kobarigania ase chinguru chie ring'ana chikorenta Obuya ase obosera bw'ogotooreka gosaba tore erinde tochake. Monene tatoita ase engencho ere omuya obakwe buya mono ase engencho y'amabera ogotoorera ase chipaara, ababisa baito, marwaire, na gotoogwa moyo, abarwareire, abakwereire, abare nenchara, abare nobotaka, na abatabwati, Omonene, twangosaba ng'a chinguru chie ring'ana chitoo obuya bwao, totenene boronge ebe ntwakwa, ebe ntwaba moyo, totenene koba abao botambe, ase erieta ria Yeso Omotooria oito. Amina. Abana ba Nyasae nabeire kobua mono ngokwanera ng'a obobe bwachire ase ense ebe nase efamily ebe ne chikanisa ebe any kind of institution ebe ne serekari nase eng'encho yokwebachera amachiko ikomi a Nyasae ayio are institution ya igoro. Kobua mono abekire aroro atorae buya Na kogera torasuki matuko ekiagera ntokomenya botambe. Sanduku eria okorora abande bakoroserigwa, chibao chiria chikona kobachwa, abana ba Nyasae emete eria ekona gokina, oyomo nokoimoki mosuko, nonye chisokoro chiaito chiarenge gotindekerwa ebisero na gotugwa amaroba. Antagete nkoinyori ng'a egasi eyio ogokora, ensemo eyio ogosoma, Koba kwa ase ekanisa, koba kwa ase efamily, abana ba Nyasae rituko erimo, buna okona gokoba abande emisafara, buna okona gokoba abande amakweri, buna okoira abande nyagitari, eki nkembere ngekobere mosiko. Korende omogoko oito, ebe ntwakwa, ebe ntwaba moyo, ebe ntwaba abarwaire, chinguru chie ring'ana, na obotamero bwaito. Baria bare moyo mbari kobua mono baatwarire chinguru chie ring'ana ring'ana ria Nyasae, neba mbakwa neba moyo bare igo bare moyo kare na kare. Ko abatabwate ring'ana ria Nyasae, ng'a agwo omochakano oria arenge o ring'ana, ring'ana eri iga igo riarenge amo na Nyasae, ne ring'ana eri iga Nyasae bweka omonyene, abana ba Nyasae aa nobotamero bwaito. Gari obwate emegondo obwate ogosoma gwasomire onye diri gikwaimokirie onye nchiboirie ase chinguru chi'omosaraba chinguru chie ring'ana igoro omonto obwente kororerwa amabera naende omonto ogosemerigwa gotaiyo igo abana ba Nyasaye rero ekero nabatebia ing'aki Nyasaye aruete amachiko aye ikomi buna ekatiba ya igoro naende tari ase chinguru chia mwanyabanto, ngoetera ase obosera bwaye, igere kobua mono obuya, igere obosera ase engencho y'okwerigia ase ogocha kwaye na ase ogokwa kwao. Ebinto mbirobwo totagwenereti kweba abana ba Nyasae. Igo ribaga eriga rigiya antegete kobarentera ring'ana. Omosomba o Nyasae naraiga iga orenge korokwa Paul, Paul nigo arenge kobua mono omonto orenge mamincha y'ekanisa agaita abanto abange. Omoerio oye ekero arenge korokwa Saul agacha akarokwa Paulo. Lakini nyuma y'ogoonchoka kwaye naende nabwate ababisa. Ababisa aba iga mbari batatagete ekeene gekwanwe Kera negetang'ani gokwana igoro yokoboka kw'Omwana o Nyasae, egento tokoroka resurrection, kiombe nkero getataete koigwa, ekiagera igo giataete koigwa ng'a oria orenge gocha kobori mwanyabanto iga akwosira. Igo nkiri ng'a agatwara ababisa ekero anyare koba gagoonchoka. Ense eyo toramo nero atobwate ababisa b'efamily, Ababisa b'esotoga okora emeremo, ababisa b'ekanisa abwo bare ababisa b'omosaraba, ababisa be em- chinchera ao ao. Lakini aye omonyene inki gwachorire gokora ase obogima obo tore amo nabarobwo? Egento ngokwanera bono ase amatuko aya are bosio iga, monyabereri kwake igo, nkeri ng'a igo nachi gokwanera ekiina. Ekina nkero ororo kobua mono tokoroka investigative judgment nekina nkero kobua mono gegochi gocha ase kera oyomo oito. Nki gwakorire? Ebe kobua mono naye ogokora bobisi, ebe naye ogokora ase omosunte, bionsi mbibe kuteneni kobua mono ase abanto bonsi, ase abamaraika, naende mbibekwe ase ekina ekero Yeso agocha eria kabere. Buna bono abana ba Nyasae, ebinto ebinge togokora nechingaki chia botuko, ebinto ebinge togokora nebinto kobua mono bi'omosunte. Momura oyomo iga agosoma buya naende barenge abamura babere bakaba babasani ase esukuru eyemo, oyomo akaba omonyagitari, agasoma akaimokia chidigiri, Noyonde akaba omwalimu o primary. Abanto aba bakaira engaki entambe esana batana koumerana. Bana ba Nyasae ntagete bwebeka ang'e nyuma y'omogano oyo iga ekere ngosoma egetabu ki'ogokora kw'abatomwa kobua mono amang'ana amaya ikomi na isano na ibere emerongo etato mbaka emerongo etato na ekemo. Aiga nebinto kobua mono bibisegete buna bigochi gocha teneni na maiso marore. Nokorwa ase chinguru chie ring'ana ase television ya Voice of Victory, abana ba Nyasae aba mura bagasoma. Yomo akaba omonyagitari, akabe doctor, naende ntobwate ri do- doctor chinsemo ao ao. Yonde akaba omwalimu o primary. Kera baumerana, bakagoka noroche abanto basomete amatuko aria amatambe. Oyo omonyagitari akaimokia omwalimu oyo o primary, akamoira bwoyenka. Bono ase engencho ekororekana ng'a takorete magenderero, Buna edokita eye yakorete, edokita eye ekanyara koba gekoimoka, ekagenda korosia endagera. Naende omaete ekero abanto basomete buya, rero matuko aya mbanto mbari gosibia sahani na binto kobua mono namaboko. Egento okonyora kobua mono endagera ekwerosia, ebinto bigwesibioka abanyene, emeremo yao nokobata amache, naende boigo mpaka ogokamwa nonye nebinto biokoriera. Momura oria akamanya ng'a omosani bw'amatuko amange baumeranire, akagenda, akarosia endagera engiya. Naende abanto abange nkorora abanchete ekeriero ki'engoko. Omanyete abanto mbari koroka ekeriero onye kere chinyeni, engoko nigo ebwate eh, ogwanso kwao kobua mono goetania ching'iti chinde chikonyenywa. Igo omomura oyo iga akagenda akarosia nyama eria ebiya y'engoko, ekero akoora akagenda akanyebeka ase egete, akagenda koresibia. Lakini ekero agenda gwesibia narusia ensa ye chilifu emerongo etato akanyebeka egesumari gekogenda nyomba bwaye. Abana ba Nyasae ntagete montegere buya mono sana igoro y'egento tokoroka ekina. Ekina ekogokora ase efamiri, ekogokora ase emeremo, ekogokorera abanto ase ekanisa, Abana ba Nyasae bionsi igoro nigo erigereretie. Bono ekero akora aya iga, akairana agacha akabeka endagera emesa, agachia korigereria esi ensa yaye ensa yarenge. Anchete buya mono akarora ng'a teiyo ase anyebeka gochiima aria. Agetemania agateba ng'a ng'ai ensa gose nabeka nagorete rigori ere nayagenda. Omosani oria oye basomete nere ore omwarimu o primary agateba ng'a gwa Embeba yaira bono ng'aki bono, ense eye iga yasira koruga agwo. Edageka eyemo kabegire rimo iga, ani ense eria netagire chinsa ekobugia ekengere. Ense eria ekamanya goaka ekengere chinsa isano na ibere igoro ekero omwarimu oria babegire rimo ng'a ye gwaka ekengere korwa omobuko bw'omwarimu oria. Abana ba Nyasae tiga mbatebia abasae baminto, abasike amo nabamura, ogotasoma nkogere kobua mono nyore obosooku. Mwarimu oria akaimoka ng'ora, akaboria ng'a, Ng'ai nkorabogere gochia? Agasira, tachi gokora, koragera bogima obo iga kobua mono tomenyete amo nabarobwo. Ekero tokoringanigwa namarwaire, ekero tokoringanigwa kobua mono namakweri, nebwente kobua mono tobe abanto abegenwa ase kende gionsi togokora ase amatuko aya omoerio. Ase engencho ekiina ngocha kere, Bibilia egontebia iga, Ogokora kw'abatomwa kobua mono, abana ba Nyasae, mogende amo nainche, ikomi na isano na ibere ebungo biaye emerongo etato na emerongo etato na ekemo. The Bible says, Ebiro biria biogotamanya Nyasae nigo aombetie buna atarochi. Tagete motegerere amang'ana agokorekana ase chifamili, Amang'ana agokorekana ase chisukuru, amang'ana agokorekana ase chinyagitari, amang'ana agokorekana ase chikanisa, amang'ana agokorekana ase chiserekari, engaki eria Nyasae nigo aombetie ng'a tarochi, korende bono nkoranderia are abanto bonsi ba kera aase baonchoke, ekiagera obekire rituko eri agocha konachera abanto b'ense ekiina, na ase oboronge ase omonto oria aragete, ase ayio oire abanto bonsi ogosemeria ase okomobokia korwa ase abakure. Igo ase eyio eye iga abanto baria babwate batatagete Paulo arande ng'a Yeso nabogete, bono Yeso agotebia abanto ng'a baonchoke. Abatomani baonchoke, abaibi baonchoke, abanto baria bagosareria abanto amarieta baonchoke, abanto bari kobua mono, abarogi baonchoke. Monto onde taiyo igoro etanyare koba gekorigereria na kogosemeria ase okoboka abana ba Nyasae. Iga Ebibilia egontebia igo ng'a bono iga Nyasae obekire ensa ne rituko ekero akogambia Mwanyabanto. Igo engaki nere akaumbirie amang'ana. Lakini noise korigereria bono iga chinchera amang'ana agokorekana, onye kende giakorekana kia bobisi, igo agogiatera iga abwo, erinde kianyare koba gekooroka gioka ekenyene. Kera rituko riao ri'ogokura riaike, Omwanyabaanto, kera rituko riao ri'oborwaire riaike, Omwanyabaanto, inki kobua mono erabe kwamokoreire Nyasae ekero togochia kwarigania ase oboruoti bwa kare na kare? Bibilia emanya korwa entebia ase egetabu ki'Ogokora emerongo ebere na inye, ebungo emerongo ebere na bitano, As ye reason of righteousness, temperance, and judgment to come, bana ba Nyasae, ekiina ngochia gocha kere nabaanto ekero bataatware ekerengo. Bono ekero omosomba Nyasae okorokwa Paulo akona korandia amang'ana aya iga, ekeombe gegatoka kiarenge ekanisa. Ekeombe eke iga mosie korigereria ekero Yeso akoirana, abanto abange bakure ase eserekari, Baakirwe amasasi. Abanto abange banyure chisumu ase ekeserekari, baakirwe amasasi. Abanto abange bakure ase efamily circle, baakirwe amasasi. Abande babekerwe chisumu, abande baitirwe nemioro, abanto baitirwe mpaka ase chikanisa. Tiga mbatebie iga abana ba Nyasae, Nyasae ateba ng'a obekire rituko, Nyasae obekire ensa agocha kogambia Mwanyabaanto, nebe kobua mono ng'a aye. Kwamomanyire Yeso, ay'okorandia buya, ay'ogotera buya, na ay'ogokora ebikone ase eserekari, na ay'ogokora ebikone ase efamiri, na ay'ogokora ebikone ase chisukuru chire around, na ay'ogokora egekone nonya na ase nyagitari abana ba Nyasae ase amatuko ay'omoerio, inki kiaro narente eng'ana eye iga, the day of judgment. Rituko ri'ekina ngocha rire, ntagete morore omogano ore iga iga, omwororo sana, kobua mono, oyominto Paulo agochia gokonywa nomoigwa oye, omwana omosubati omwabo. Timanyeti gose ase efamiri, ekero obobe bore aroro, amakweri abangire, amarwaire abangire, abanto kobekerwa chisumu, abanto goitwa nemioro, abanto babangete ekiombe, baete nontobwate ebiombe ebinyoro ao ao, ebiombe bi'amakweri, ebiombe bi'amarwaire, lakini banto mbana koroberia ekeombe gie chisemi, mbana koroberia ekeombe kobua mono giokoira omonto nyagitari. Abanto egento bakoroberia nekeombe giogotindeka ebitono na kogora chisanduku. Bahati mbaya sana. Onye kore ase ekenyoro nomokristo ore omotimoki Jumapili, Jumamosi na omoisilamu chuma, nigo obwate ekeombe giogotindeka abanto, giokorosia chisinda- chisa- chisanduku chi'amakweri, onye nkwana kobanga buya bonde bwensi ekeombe giogosomia abana, ekeombe kobua mono gi'okoira omonto nyagitari, ekeombe kobua mono gi'ogokora ayare amaya. Nyasae agotebire, Ase egetabu keria twasoma baria mwanyorwa ogokora ikomi na isano ibere, ebungo emerongo etato goika emerongo etato na kemo, ing'a engaki nere Nyasae aombetie, ing'a kende gionsi gegokorekana. Lakini bono iga agotebia abanto bare ase omosunte, agotebia abanto bagokora ebinto bobisi banyare koba bagoonchoka. Igo nkeria ng'a inchera ki orakonye ase efamiri yaino. Inchera ki kobua mono orakonye ekanisa yao? Inchera ki orakonye ase institution yarosigwe ebe nase eserekari? Igo oraroro kobua mono ase ogosiria ase ogosiria abanto, gose igo oraroro ase ogoita nonye nabanto amarieta abo? Bana ba Nyasae, banto ngotiringira nabare amarieta, monto ochi koimoka nkoboria are obo MCA, monto ochi koimoka nkoboria are obo chief, abanto batukoria amang'ana, monto barente amang'ana amarito, erinde omonto tanyore ekerogo ekio. chikanisa boigo. Aiga Paulo, ekero agendete korandia, ekeombe gete gekaimoka, ekero togokwanera igoro ya judgment, naende inki Nyasae agochia gotumia ase kobua mono ogotonachera ekiina. Inye naigwe buya nkwane amang'ana aya, ekero amang'ana ndabe ngokwanera namachiko ikomi, naende ekero abanto bayatugutire korwa ase chifamiri chiabo. Ekatiba ya igoro ekero bayatugerete korwa ase eserekari na ekanisa, Ekanisa eyio eraroro bosa omoika otama, otiga abanto kobua mono, bagokora ebinto biabo. Ogokora kw'Abatomwa emerongo ebere na isato abana ba Nyasae. Amang'ana aya iga nemetego Paulo anyorete kobua mono egento tokoroka plan to kill Paul. Assassination of Paul, Nki giakorekanete? Nabagambi mbarabwo ase obosio bw'ense abaya sana, abachifu, abacha- abasabuchibu, baka abanto mbare okonyora bakorokwa abatureti, eh, michi kumi yasoire, ntobwate abanto bakorokwa abasigari, ntobwate abanto bakorokwa kobua mono aba- abagabana, aba abanto tokonyara koba tokoroka chi'commissioner babekirwe gotenenera chinsemo ao ao. Abanto mbaro abaya batanche monto akorerwe bobe. Abasigari bateneine boronge, tiga ngotorore kobua mono, ekero ekanisa ekona-korwana, abanto mbareo babekire ase eserekari bakoganyana amang'ana, naende mbare okobua mono ababe, bakomigereria abanto, bakomita abanto, bakwegerera abarogi, bakwegerera abaibi, bakwegerera kobua mono abatomani ase obogima bw'ense eye iga. Ekeombe kenga buna ekio ekero gegokunwa, agekorigia ng'a, Titogokora tokore omogambi oyo akwe, naki togokora tokore kobua amo nomonto tokoroka omorandi oyo akwe, naki togokora to, to, omo- omo- omo- omogabana oyo nyare koba gagokwa. Lakini egesie ekebe, nabo bare ase ekanisa, nabo bare abateria. Noo bare abarandia, igo borandia obo iga mbobwati kende, amarieta narete okorokwa amanene amanene, ogocha korora obosooku igoro atatokonye. Eh, inche nomosabato, inche nomojumapiri, inche nomopatiri, inche ne reverendi, inche nomopasitandi, ebinto binga buna ebi iga, igo bigocha konyonsigwa egori ekero kobua mono abanto barabe bagotama obonene bwa Nyasae. Ogokora kw'Abatomwa emerongo ebere na isato ekefungo ekemo. Chinguru chie ring'ana. Tegerera bono, Abanto buna babangete amaba gochia ase Paulo ase engencho y'ogotenenera egatiba ya igoro. Yake gosoma onye gwaikire aroro, Acts of the Apostles chapter 23 1. Paulo akarigereria mono abanto b'ekegambero, akabora, Montegerere abana ba Nyasae, akabora, Baminto, na nebere, nabe, Nabeireo ase obosio bwa Nyasae goika rero iga, na enkoro yane tekongambia. Iga akobatebi kobua mono ekeene ase engencho aonchogete, Gesooncha okotiga amarwa, ogacha ekanisa. Gesooncha okogatiga oborogi, agwachire kwaumera abanyamwaru bande ekanisa na ekanisa okoburuga. Ekero gwanchogete ogatiga oborogi, nikwaumera abarogi bande ekanisa mwabwatanire ekeombe ki'oborogi. Gesotiga obotomani, ogwachete okobatiswa ekanisa, Kwabwatire ekiombe ki'abatomani bono nekanisa okorwania. Uhum. Iga agoteba ng'a Nyasae goika rero iga, Nenkoro yane tekongambia, gesocha ekanisa, gesobatiswa, abana ba Nyasae, noraroro ase ogokora ebinto bobisi na gotuka ase engencho y'ogosaria, ebe neserekari, ebe nekenyoro, Ebe nekanisa, ebe nesukuru, lakini ase erieta ria Yeso ebungo bia kabere. Anania, Omokuani omonene, agachika baria bateneine ang'e nere bamoake omonwa oye. Yaani egento nkero ore omonto akorigereria riiso riao igwa ritonga abete nomoyio. Tagete montegerere ase ana rituko ria rero, gochia gokwanera nomonwa, barero barigie egechiko baate amaino ao. Abanto mbaria bare chikanisa babwate kobua mono endamwamu na obororo. Abanto mbareo bare ase eserekari babwate endamwamu na obororo. Abanto mbare ase chisukuru, abanto mbare ase chinyagitari, abanto mbare ase ekenyoro, bakarigia bamwake omonwa oye, Oyobachiika noyoiga Anania. Omokuani omonene agachiika baria bateneine ang'e nere bamwake omonwa oye. This so shameful. Chisegi chire chikanisa, chisegi chire ase eserekari, chisegi chire ase efamiri igo chigoturigwa nabakuani, achigoturigwa nabateria, achigoturigwa nabanto baria bakweroka, pastor, Beroka abarisia, abadikoni, abadikonesi nabo bakobambia ebiombe ebibe, erinde nonya namarieta 'abanto anyare koba gagosareka atanyare koba gakororekana. Bagosumera amaiso, bagosumera ebioga, bagosumera amagoro, mpaka ebi gokora abana ba Nyasae. Omokuani omonene okorokwa Anania akabateba, Mwake omonwa oye. Erio Paulo akamotebia, Nyasae nagwakaye enyasi yakire Yaakire echoka, yariinke ring'anko nyoro ore chirangi chinde, okonyora togwaka chinyomba chiaito gwachi kobeka amache yachaka koaroroka, obokristo bwaakire echoka, naende iga abegete egento tokoroka exclamation mark eyio ekorenta kobua mono, okogosa enchera gete. Aye gwaikera, aye gwaikaransire konachera, konachera inche ekiina, boronge koreng'ana buna ogochika, naende kogoteba mamincha y'amachiko ng'a ng'akwe. Bono mo Nyasae, abanto abange bakorwa ase efamiri, nkeri ng'a nabanto bagosiga, Barabwo abegete chisuti, barabwo nabaalimu, barabwo nabanyagitari, batoma amachara, banyonsia abanto amarwa, banyonsia abanto enyasore, bateba ng'a, Mwake omonwa, gutore ebigoti, tagete torore abana. Mokristo taiyo oraimokie mooro, oyo araimokie omooro botuko. Mokristo oyo oraimokie kobua mono mooro, iga araimokie omooro engaki y'omosunte. Agateba ng'a mwake, lakini Paulo akabatebia, Ekeene, gwatebire ng'a ng'akwe, nebungo bine. Bande babore ng'a pasta ng'ai kwarusia amang'ana ayio? Ogokora kw'abatomwa emerongo ebere na isato ebungo bine. Egento ngokwana neki ng'a Nyasae agendete konachere abanto. Ebinto nonya na eserekari ekorekaine bono iga, abanto banyakorekanetie na ababasita. Abanto banyakoretiekaneti abana ba Nyasae nigo bakobua mono bare abanto bare b'ekanisa bari begenire. Monto abwate ende enene, monto age gokwana Bwana Aleluya, Bwana Asifiwe, oteba kobua mono, Omonene abe akwe. Monto ogagokwana ase ekeombe kende gionsi iga agosikwa. Baria bateneine ang'e nere bakabora, Inee! Naye okorama Omokuani Omonene o Nyasae? Bono ase engencho Paulo akwana gochia ase Anania, ing'a engaki akwana bono, Montegere abana ba Nyasae, aye gwaikaransire konachera inche ekina, oboronge boronge koreng'ana buna ogochika, Naende kogoteba mamincha y'amachiko ng'a ng'akwe, abanto mbare okonyora bare ekanisa, abarandi ababwate egento tokoroka chinkororo, eh, bamonchokaine. Tiga ngotebie ng'a chikanisa noo tobwate abasigari, noo tobwate chinkororo, noo tobwate abaami, noo tobwate egento tokoroka abasigari baria bakabekire ebi- ebigogwa ebikobi kobua mono bire naki, ebikobi kobua mono ebibariri, bagonchokana omonto buna chinsona, Agateba ng'a nere omorandi oito omonto amokure. Chinkororo chigateba ekebungo gia kane. Baria baetano ainang'e nere, oino ase Anania, bakabora, Inee! Naye okorama Omokuani omonene o Nyasae? Inki omaete Omokuani oyo Anania ateba? Moaka omonwa, butura amaino. Paulo agateba ng'a, Tinamanyete baminto ng'a ere, namanyete ng'a ere n'Omokuani omonene. Naki na- na- naki narikire, Tokwana bobe omogambi bw'abanto bao. Ebingo bitano Paulo agateba agateba ng'a ti- tinamanyete baminto ng'a ere n'Omokuani Omonene, naki nerikire, Tokwana bobe omogambi bw'abanto bao. Agachaka gosaba amaabera, ebingo bitano na kemo. Korende ekero Paulo achia komanya ng'a ensemo eyemo n'Abasadukai, na ensemo ya kabere n'Abafarisai, agaaka eriogi ase ekegambero keria, agateba, Abaminto, inche n'Omofarisai, omwana bw'Abafarisai, inche nigo nkogambigwa ase engencho y'ogosemeria ase okobokigwa kw'abakure. Akanyora abanto baonchokaine nabaanto b'edini. Abanto aba edini nigo barenge Abafarisai amo n'Abasadukai. Akabatebia, Ekeene, igo kobua mono okobokigwa gwa Kristo na kokwanita. Abanto abange ekero bakoranda igoro y'obotomani, abanto abange ekero bakogambia ng'a oboiti bwabeire ase eserekari na ase ekenyoro mpaka ase chikanisa chis'sumukia yabeire oo, obotomani bwabeire aroro, igo bakorigerigwa ebibago. Abanto abange bakuure batokire roche abarimu, egento keroro n'abarimu bamwao batumiire abana b'esukuru kong'enta abanto aba iga, Abana ba Nyasae ntagete mbatebie iga, Ebikone biabeire notegire, Riarigani ase omosalaba, gogokwa ababisani abange b'efamiri, gogokwa ababisani abange esukuru, gogokwa ababisani abange ekenyoro onye kor'omogambi, Gogokwa, ababisa na abange batokire ase obosio bw'ense. Igo nkeri ng'a korende ekero Paulo achia komanya ng'a nensemo ensemo eyemo n'Abasadukai, na ensemo ya kabere n'Abafarisai, agaaka eriogi ase ekegambero, agateba, Abamincho, inche n'Omofarisai, omwana bw'Abafarisai, inche nigo nkogambigwa ase engencho y'ogosemeria ase okobokigwa kw'abakure. Bana ba Nyasae, ntegerera buya mono sana omogani oo ntagete onyoigwe, erinde tokoirana ase amachiko ikomi. Bwebori ng'a ng'ai ore, na obwate ense eyio ase amachiko ikomi a Nyasae, na oborose onkobeka, mboro buna chidini chikorwana igoro y'amachiko a Nyasae, gochakera erimo mbaka ikomi, naki gekogera eserekari yasarekire, na kekogera kobua mono chikanisa chiasarekire, oboruoti bwa Nyasae bwamwamire ki ase enchera enga buna eyio? Ebungo biaye abana ba Nyasae togendere gochia inse, Ebungo saba. Eri gakwanire aya, ogwatananekana gokaba egati y'Abafarisai n'Abasadukai. Abasadukai mbegenete kobua mono okobokigwa, Abafarisai mbegenete. Ogwatananekana gokaba nomosangererekano ogaatananeka. Ense ekeene kere ense amakweri are ase chisumu chikobangwa, ase amakweri akobangwa ebiombe mbibere bigotoka, ebe neserekari, ebe nefamiri, ebe abana ba Nyasae na ase ekanisa, ebe nesukuru, ebe nenyagitari. Eh, inaki Abasadukai nigo bagokana ng'a kobokigwa tikori. Lakini obatebirie ng'a egento kiandia nogoteba ng'a okobokigwa kwa Yeso nkoraroro, nonya nemeika, korende Abafarisai nigo bagwancha onsi emeremo yabo y'Abafarisai, igo barenge chimonita chi'ekanisa, igo barenge kobua mono chiprivegiti chi'ekanisa, amakembi, akorora ganto gake, omonto ogosuna nonya neyanga rituko ri'Esabato, Omonto okwemina nonya netuko ri'Esabato nekerangachifu, bateba okorire ebibe, bikaba ebituri ebinge. Obo obo aborokia b'amariko b'ensemo y'Abafarisai bagatenena, bakamobuna, bakamobuna, bagoteba, Titori gochia bobe bonde ase omonto oyo, baatananekanire bono, aande onye n'Omoika Omomalaika okwanire nere. Aa bono gwachaki komoira n'Abafarisai ebungo ikomi, ekero eriomba na rinene riachia kooroka, riomba naende ase chinka mpaka chikanisa mpaka ase eserekari, omotang'ani oria omonene akoboa ng'a Paulo nabaise koba kobutwa Toranwa nabarabwo. Akoboa ng'a Paulo nkobutora nware ebitari. Agachika abarwani baike na komotaboria korwa ase amaboko abo. I talked about assassination of Paul, na abanto bakomoita n'Abasadukai, na abanto bakomoita n'Abafarisai, oyo bono ochire gosoa aroro nomotang'ani kobua mono bw'eserekari, na komorenta ase enyomba enene y'abarwani. Tagete morigerie abana ba Nyasae. Chikanisa chia rero, abasigari ngo tokobaro ne chibunduki, batokorro negento tokoroka ebifuta machosi. Yaani nkeri ng'a okonyora mpaka ekanisa ime abasigari no babekire omorandi arandie nkanisa ki eyia abana ba Nyasae na komorenta ase enyomba enene y'abarwani. Abasigari baonchokaine ekanisa isiko Kanisa ya Abachumapili, Abachumamosi tomekosa mwerekeo, lakini tore abatakatifu, tore abachenu, tokorwanerera rituko ri'Esabato, twarwanerera abarandi baito, twarandera edini yaito buna ere engiya, lakini isiko abasigari nao barenge ne chibunduki, isiko abasigari nao barenge nebinto biria bikorutwa biasokia eriokia abanto baitera amariga. Uhum, fungu la kumi na moja. Obotuko boria Omonene agatenena ang'e nere. Akamotebia, Remia enkoro, ekiagera buna kwamberete kirori Yerusalemu, nekogwenerete kombera boigo Rumi. Oikire Rumi abana ba Nyasae, orure Yerusalemu. Nyasae akamotebia ng'a remia enkoro. Abasomba ba Nyasae bare abarandia, bare abarisia, bare abadikoni abegenwa, bare abateri abegenwa, bare abachumapiri abegenwa abaachire ekanisa tari ache ande y'ogocha gotindekwa, baachire ase engencho y'oborwoti bwa kare na kare. Remia enkoro, naende tenena boronge, takorwanera pastor omotomani, takorwanera pastor omoiti, takorwanera kobua mono omonto ore omorogi, rwanera erieta ria Yeso ase omosaraba. Aleluya! Amina! Rwana erieta ria Yeso ase omosaraba. Abasae baito mbabwati mwerekeo. Abana baito abaiseke amo nabamura babeire eibengi buna biromire ase ekanisa ase engencho omonto begenete mpastor, mp emorisi begenete. Abanto bare ebiombe ao ao ase ekanisa. Obotuko boria Omonene agatenena ang'e nere akamotebia, Remia enkoro ekiagera buna kwamberete kirori Yerusalemu, Nekogwenerete ombere kirori boigo, na rumia abana ba Nyasae. Inki ngokwana iga iga? Ngochia gokwanera tore amachiko ikomi nanyakwana kobua mono Chumamosi yaeta. Abana ba Nyasae, tonyakwana korwa ritang'ani mpaka eria ikomi. Abanto bagochia gotenenera amang'ana aya iga, goika banyore chisegi, naende abanto bagoteba ng'a ekanisa nenkoro yao, egento kerakoire igoro nenkoro yao, tari amachiko ikomi a Nyasae. Okobwatana kw'Abayahudi Komoboera Paulo, Bono ntagete ng'ende bwango nsanchiyo ebipindi binde ngocha bire abana ba Nyasae. This Bible study. Chinguru chie ring'ana inaki ore ase obogima bwao, agwachire ekanisa buna kwarenge omorogi, agwachire omokanisa buna omonyandamwamu, omonyaribero, obwate obororo gotengechigwa egekoba, ekero kwarora omonto akorire ekibe, kwarora ng'a kwamotinyeri inse omotache korwa omonu mpaka amagoro ogokora amaino, Aa Yeso ogachete korigia eyio ase eretaro ria gotooria ekanisa ororoba. Ekanisa kanya chinkoro. Ekanisa takogamba abanto. Twasiririe abanto abange bagocha konyora ogotooreka igo baikaranse chinka chiabo abana ba Nyasae. Abana ba Nyasae ngaite echirogete, nganyora omong'ina oyomo okoonia ebitambaa kobua mono rituko riarenge ri'esabato. Bono nkomoboria ng'a naende ogoteba ng'a mambia no nonkare iga iga. Ngotaka gopima omong'ina oo komoboria boria ng'a omong'ina ang'akire ere o- o- o- ore iga iga na mambia gocha koba. Agantebi ng'a yaya, ee naboga ng'a tinkonyara koba nkoenda kanisa rero esabato ande osarosete igo. Naki esabu narora ng'a abanto mbare ororo bachete ekanisa abatomani na abaibi na abarogi, ekeombe kiabo ekero giakobwatanire, nabo gekogoikaransia ase kogenderera kooni mitumba. Omwana o Nyasae agoteba ng'a remia enkoro. Genda ekanisa. Kanisa teri mwamosacha onde, mwamokungu onde, tende naboronge ase obosio bwa Nyasae. Kera okogenda Nyagitari, monto taiyo ogokogosa. Nekanisa boigo abana ba Nyasae. Goetera ase enchera engabu neyio iga abanto abange basiririe abange ase ogosemeria. Lakini togoteba ng'a remia enkoro. Genda omokorere Nyasae buna ogwancha kwaye kore omwana o Nyasae. Igo mong'ina ogocha kontebia ng'a yaya inche nigo narenge aria, ninde ere ongotimoka, Lakini naende narora ng'a tinko nabwati rende ogotoka rituko ri'Esabato, ng'a yaya narora ng'a nanka naro amang'ana namarito. Chisegi chire korwa nka, chisegi chikaba ekanisa, chisegi chikaba eserekari, na ngosaba ng'a ase togotamoka nomosaraba, abana ba Nyasae tokona kominyoka amo naria, igo togokwera egati-gati y'ekanisa, naende omoerio oye ntoro oboroti bwa kare na kare. Okobwatana kw'Abayahudi komoboera Paulo, Tete kogenda bwango ake. Ebugo ikomi na bitato bagachia gogachia gokiamoka, Abayahudi bakabwatana komoboera Paulo, na bagatianania ng'a tibakoria gose tibakonywa goika bamoitire. Abanto abange buna mwaigwa aria Mombasa, abanto abange bakweng'ata erinde bachie goita abanto. Tari bakweng'ata bagende igoro. Bagateba ng'a, Intwe Abarisiraeli intwe gokori kende, kera omonto eng'aate amatuko gete goika agasacha aka iga korwa Paulo gakuure. Abana ba Nyasae, eki nora amo nainche. Bagateba ng'a goika omosacha oyo okuure intwe gokori kende gionsi. Lakini aiga ase bagokwana, omwana omosubati omao Paulo noare omoigwa. Omoigwa gokwanyoire ribaga ri'ogokonya iso moke. Omwana gokwanyoire ribaga ri'ogokonya iso gose nyoka ekero nyoka ataete goika iso. Please take action. Konya iso atarabekerwe esumu. Konya nyoka atarabekerwe esumu gose ebibago bitaramoita. Takonacha ekina ore nyoka kobua mono ogoita ogoita iso ase engencho okomoturera ebibago. Nkogenda tori bosiaka ase ngokorera. Abwo batiananetie nigo barenge abanto Kobua emerongo ene, ekeombe kobua mono kiagambete ng'a gekoenda kweng'ata egento tokoroka fasting. What is your fasting for? Inki okweng'ata abana ba Nyasaye? Nase engencho ogoita abanto, nase engencho y'endamwamu, nase engencho ogogoka ng'a nyarebe mosacha oyo okure, nyarebe omwana oyo okure, ototogerie abana aye the university. Abanto mbaro babwate chinkoro, chingundo, chimbe abana ba Nyasaye. Abanto emerongo ene bakeng'ata barore ng'a Paulo okure. Ebunga ikomi na bine. Barabwo bakagenda ase abakuani abanene na abagaaka, bakabora, Nintwa tiananetie bokong'u ng'a titokoria gento goika twaitire Paulo. Abana ba Nyasae, amachiko a Nyasae. Abanto baria bakobeka chisuguti baimogetie chibibilia. Abanto aba nabwo bare kobua mono chimonyo, nabo bare chinsanuka abana ba Nyasae. Monto okonywa amarwa akoenda orara, naende mambia ogokwania. Abanto babotete, baata igoro omonto ogunda. Abanto kobua mono bangaini ogoku nokoa mbari gokwanani. Omonto akogamba omonto egekone, lakini gakoenda gotera aria, agotera buna riraika. Bagatebia abakuani, Ntwatiananeti bokong'u ng'a titokoria gento kende goika twaitire Paulo. Aba nabakristo bagotebia abakuani, Umm, gaki bono inwe nab'ekegambero motebie omotang'ani oria, Omonene, Omonene, Omonene amotirimbokie gochia ase more, buna inwe morigetie. komanya ching'encho chiaye buna kobua, naintwe nigo toraang'e komoita ritang'ani ataraika ase more. Abana ba Nyasae, ingo noroche abanto abange baitirwe abaalimu, abanyagitari, nonya nabagambi baito nekanisa bakobangerwa amabe. Norooche kobua mono abatata baitirwe na abamama, abanto bande bakure babekire chisumu, kando taibo ng'a moka ao gakwete iga abangeretwe korwa sobo, iga abangeretwe korwa seino, imo mogaaka oo nigo aitetwe, abangeretwe kobua mono ase ebikone bire, moigurwe ase ereetia abanto buna bagokumobasukana ase enchera enga buna eyio. Bakarua ekanisa, bakagenda ase abagambi. Lakini nkonyora tore omogambi ogoteba ng'a tekonyarekana, akagenda komogitera Paulo. Titoranyora abasacha abange buna aba iga bagokonya abatata baitwe batigire abana chintakana, abamama baitirwe batigire abana chintakana, abamura abasomete baitirwe babangeire kobua mono riko ria ensemo abana ba Nyasae. Ebungo emero ikomi na sita. Omoigwa o Paulo, eke naki bono ngocha. Omoi mbande baborirwe ng'a ayi pastor bono ogosoma, tiga ngonde arabarenta. Ogokora kwa abatomwa emerongo ebere na isato, ebungo ikomi na sita. Aye aria ase bakona-kogamba omoigwa o Paulo noare, that is verse 16, omoigwa o Paulo akaigwa amang'ana igoro y'okoboerwa kwa- kwa- kwabo, akagenda agasoa ime ase enyomba enene, akamanyi Paulo amang'ana ayio. Ng'ai toranyore abasacha baregerere erieta ria Yesu? Ng'ai toranyore abasacha baregerere ekanisa ya Nyasaye, bagoteba ekeene? Abanto abange babutire emeremo ase eserekari ase engeincho bagwetana egenka, omonto ogende oteba ng'a akwo ngokabuta tore. Esere- e- e- esatifigeti yarikeire neyomonto omwao. Bagenda bachaka bagenda ase omotureti, bagenda kobua mono. Omonto obutwe orenge omoepio okore emiaka emerongo ene, bachaka goturukoria omonto oyio obutu emeremo yaye. Ekanisa noa gotagana agotera, ekanisa noa endurume mobwatete gokaga ng'a nomoika omobwatete. Abana ba Nyasaye, moigwe Paulo noarenge ang'e, take advantage, konya abanto bachandirwe. Onye kore omorandia ore ase abanto agokorerwa bobe tagokumia ng'a togochorwa obosekeretari, togochorwa kobua amo nokoba omonyakera o gasegete, lakini tenena erieta ria Yeso na abanto bakorerwe ekeene. Ebungo 17 Paulo akarangeria oyomo bw'abatang'ani bw'abarwani rigana, Bono ochire ase eserekari, ekero omoigwa amotebi ng'a noga nogateire nabakuani na abanto b'ekanisa emerongo ene, akamotebia, Ira omomura oyo ase omotang'ani omonene, ekiagera nabwate amang'ana akomoteebia. Erio akamoimokia, akamoira ase omotang'ani oria omonene, Anko nakorigereria ensemo ntagete ensome moigwe, tintageti emegena y'ogasusu noganchogu. Akamoira ase omotang'ani omonene, akamoteebia, Paulo oria omosibwa, nandangeria. Omboorie ankorentere omomura oyo, ekiagera nare nering'ana akogotebia, bono ochiire ase eserekari, ochiire kobua mono goteba buna Paulo atakeire goitwa, atarika ase ekegambero. Abatebete ng'a gagoika ase ekegambero, abana ba Nyasae, eserekari nkogamba ere buya, tinyeri gatia, buna bakonyora omoibi, Abakristo bate batinyeri iga iga, chingoko naibete, ritoke naibetwe, nabao bagochingirera bokong'u ng'omonto aitwe ase engencho egere aibete ritoke, eeh, naibete chiombe chi'omonto, itamotareka ase eserekari nemosibore. Ebuge ikomi na kianda. Omotang'ani oria omonene akabua, akamobwata okoboko, mati nakamwana akarenge agake, omoigwa o Paulo, mwana omoiseke omwabo, Akagenda nere ensemo akamoboria bobisi, “Ing'aki inki obwate origetie gontebia, tata?” Emerongo emerongo ebere. Akabora, “Abayahudi babwatanire kogosaba otirimbokie Paulo gochia bosio bw'ekegambero Ankio, buna igo barigetie komanya chingencho chiaye buya kobua. Gaki aya tibwancha, ekiagera abanto emerongo ene. bamoboereire, batiananiri ng'a tibakoria gose tibakonywa goika bamoitire, na barabwo nigo bare ang'e baganyete eira korwa asore. Erio omotang'ani oria omonene agatiga omomura oria akagenda, akamotebia, Totebi monto onde ng'a kwamanyirie amang'ana aya, Mwana bwa Nyasae. Aitore ase obokristo bwaito. Amachiko ikomi ngokwanera are kobua mono ng'a toba na Nyasae, ande ninche nkwane rime ase erimo. Tibwekorera sanamu ende, tibwatore rieta ria Nyasae obosa, renda rituko ri'Esabato, aye omonyene kobua mono osike iso na nyoko, toita, totomana, totebera omogisangio oborimo, naende abana ba Nyasae tosanera enibo y'omogisangio, ntoche torore kobweka oboroso boiga, Buna ekanisa yabwatanire, abapastor babwatanire bang'entire abanto a chibunduki chigotumeka, bamanya ng'a monto oyo ntokonyara komoita atogotumia ebunduki y'eserekari, atogotumia ebibago na amakomba amo n'emioro. Abana ba Nyasae abanto bacha mbwe omonto nyomba, bamong'enta. Abanto banyara koba bagotumeka batoma omonto onga ntoche tori korigeria omonto okorenda bwoo, atogosaba kobua amo na abana ba Nyasae. ng'a twakorigeirie omonto, aye nigo aroberetie omonto oiga goika botuko anyare kobaga goika aase abana ba Nyasae bakong'enta omonto oyio. Egetabu ki'Omoerio keria twachakerete Ogokora kw'Abatomwa ikomi na isano na ibere, ebungo emerongo etato goika emerongo etato na ekemo, Times of Ignorance God Winked, ng'a chingaki chiria abana ba Nyasae chi'obosunte Nyasae iga arenge kombia, but now commanded all men to repent, Because there is an appointed day for judgment, gosaba kwana abana ba Nyasae. Ebirero bire ase chifamiri, ebirero bire ase eserekari, ebirero bire ase chisukuru amo ne chikanisa. Abanto bagoitwa bakong'entwa, na ase engencho bikengerwa ase abanto baria bakweroka abachenu. Monene one agokonye, Monene one ankonye. Ee, kobua mono eke togochi gokwanera next bono iga, nkeria abana ba Nyasae, amachiko aya iga ekero akobunwa, Ing'aki kobua mono omoika ogosira korwa ase ekanisa, okinasira korwa ase eserekari, osira korwa ase ekenyoro, abanto batigana kobua mono bakembaine, banachete ekina ng'a nto okoria na konywa goika nyare bokuure. Nyasae oito atokonye torigererie omosaraba, ntorigererie monto onde, torigererie ekanisa yao, torigererie yiesaate obuya bwaye ase erieta ria Yeso oyore Omotooria oito. Amina. Pastor Lameck Nkware ogakwanire, Namba yane y'esimi 0710 711 471 Bana ba Nyasaye mosesenigwe ase erieta ria Yeso oyore Omotooria oito. Amina. Omonene Yeso, twarorire amakweri ye chisumu, abang'ina abaya, abagaaka abaya, chibunduki, emioro egotumeka ase engencho goita abanto. Omonene nanabere egesie ekebe ng'a amang'ana aya gakobangerwa ase chikanisa ime, aa bakobangwa na abarandia, abarisia, abadikoni na abadikonesi, na abateeria, na abanto bare ase eserekari na obare ase ekanisa. Igo bagotumia eserekari bobe, abanto basibwe nonya nemiaka yonsi. Nonya noyo ore omoibi gose omoiti bwegererwa nekanisa, Ogenderera gwaito butore ebigoti ase engencho babwatane eng'ondi omo kanisa yaito. Monene twangosabera abakwereirwe ase enchera enga buna eyio, abarwarete, ababwate amakong'u, abatigirwe chintakana, abatigirwe ababoraka ase engencho yokoboerwa na koroserigwa emeroberi ere emebe. Omonene, buna gwatotebi gwatebeti Paulo, ing'a komia kong'a naremie enkoro, Tokonye tore michi inkoro, okamotebia ng'a nkwandemereti okarande Yerusalemu, na Rumi nare okong'e. Nangosaba Omonenitwe otokonye ase okwegena gwaito tokore ayare amaya, totarakwa, otaracheria kabere, naende otogwenie chinkoro chiaito, aa twasabire ase erieta ria Yeso oyore Omotoori oito. Amina. Nyasae oito abakwe.